So uh, that's the time we looked at uh, strokes in a petrol engine but tinofanira kumbodzokera kumasure kuti petrol emixture painozopinda mucylinder inenge yambobvepi nhasi ndo zvatiri kutaurirawo zvokuti kuti tizoona zvinhu zvinonzi petrol emixture chichi chamboitika inenge yambosanganiswa sei chichichichichichi kuti izosvika kucylinder ndo pano patobva tadzoswa kune chinhu chinonzi carburator so before petrol a mixture goes to the cylinder inotanga ipinda munzi mucarburator carburator ndiyo inomixa chi petrol nechi neair then kana petrol neair zvamixwa zvinozoenda kuchi kumacylinders zvonopinda neinlet what in a valve so this is what we call a carburetor this is a diagram of a carburetor ro diagram yecarburetor rero iri ndo maviro ainoita muma exam ezimsec inouya ine general diagram rakamira so so unofanira kutanga waziva kuti maparts ecarburetor orit first of all you should know the function of a carburetor function

ndobasa rechi recabulator this is before zvaenda kumachi kumastroke atakataura nezvobaba kuvanana inlady chichichichichi so inotangira panapa apa ndopanotangira maprocesses emucabulator panapa so we've got what we call this is called a, an air filter air filter so as the name implies very air filter inotoshandei to filter air kufilta eh, mhepo painopinda neapa papa inofiltiwa zvidhasti zviya zviya chichichichichichi zvinosara paair filta panapa then mhepo yopinda yakadi yakachena apa papa then mhepo inofamba yofamba yofamba yosvika panapa papa inosvika pane ichi chinhu chinonzi we call it a chok this is called a chok this one chok inoshandei it is used to control control amount of a taken in ndozvainoshanda chopu iyi saka nekuba ndasvika panapa ichi chichichi chinovhura chakadai soo chinenge chichidai soo kana mhepo ikasvika chodai so chovhurira mhepo yopinda then chodai so chovhara chidai soo ndobasa rechi rechoko so ndo zvinenge chichishanda pachiri panapa it is used to control the amount of air entering the carburetor so now kana mhepo yasvika panapa inovhurirwa yopinda ichi chiri designed in such a way yekuti chinongokwanisa kutora amount yeair iri kudiwa panguva iyoyo because handi zvekunomixana nepetro kunoko kana takamboita maratio kumeti uh, eh, let's just give an example kuti uh, we need two parts of a as to three parts of what of petrol so two as to three ndo ratio yatiri kuda mukabureta medu kuti two parts dzemhepo nethree parts dzechi dzepetrol its just apa its just an assumption ndongo assume kuti tikwanise kunzwisisa concept yechoko now tora two parts dzemhepo so ichi pachinovhura panapa it is only able to take two parts of air kuti dzipinde umu hachipfuuridze kusvika kuthree kana kufour hachitore futi shoma kana kutora one kana kutora one and half parts aa chinongotora two parts of what of air ndidzo dzinobvumidzwa kuita chi pass through panapa dzodi dzoenderera mberi so this is the what the function of a chalk it is used to control amount of air enda rimbe carburetor now mhepo yedu yatorwa yaifamba yaifamba yaifamba yaifamba yasvika panapa tozosvika kunoku kunenge kune chi lese a ah, ndakanga maisa pipe panapa pipe inouya nepetrol panapa so this is petrol iyi iri kubva kutengi ichidi ichipinda muno kana petrol from tank eh, from tank now petrol yedu painosvika panapa inosvika panonzi papetrol filter petrol filter chipetrol filter ichi kana vanochiziva chipetrol filter chacho zvachakaita chine zvimapepa pepa mukati amunoti chi so this is our petrol filter basa rayo yongori obvious to filter what to filter petrol so this is the what the way the function of a petrol filter panapa tine air filter inofilter air panapa tine petrol filter inofilter petrol now petrol yafiltiwa inotozofamba nevapi neapa kana, kana yakudiwa inofamba neapa inopinda pachi mucaburator through what this is called a what a fuel jet fuel jet so pafiwa jeti pedu chakaita soo pamusoro pano panobuda nefiwa panapa pane chiuchi chikavha chacho chikadai so then choita zvimaburiburiburiburi kuna anoziva zvimasefa zvezve zvimasefa zvezve zvimasefa but zvine zvimaburi zvidikidikidikidii so ndo zvinenge zviri pamuromo panapa pefiwa jeti zvakaiswa ipapo kuti zvikwanise kucontrola chi amount of petrol so what is the function of a fuel jet function of a fuel jet is to what control amount of petrol entering carburetor so chiri controla chiri controla e taona kuti chinonzi chi chinonzi choko chiri controla fuel chinonzi chi chinonzi fuel jet so izvi izvi ndo zvinozotidzosa kuti kupi kune ratio yedu iya iyi kuti choku yedu inongoalawa two parts of a chete kuti dzipinde pai mu carburetor then fuel jet yedu iri kungo alawa three parts chete kuti dzipinde pai mu carburetor that dzapinda mu carburetor two as to three zvobatana zvotipa five parts dzechi dze petrol a mixture petrol a mixture tabatanidza chi tabatanidza three parts of what of petrol nechi ne two parts of what of a tiwana inonzi chi petrol a mixture Ndizvo nditi taura petrol emixer yedu ndo manje inozo iri panapa petrol emixer panapa zvazanganiswa nechi petrol yazanganiswa ne a zvava panapa papa pozouya ichi chichi ichi manje chinokontrolawo futi chakafanana nechoku but hachinzi choku chinonzi chii chinonzi troto troto its called a troto Ehe, ndiyo inomboimbwa naEnzo baba vati troto chichi chichi chichi chichi ndo troto yacho iyi. Kune vanga vasingazivi kuti Enzo aimba achiti troto anozviwanepi hazvireve chenhu iri aa troto ndiyo iyi iri panapa inowanikwa mukabureti yanenge achiimba pepe Enzo akadzidza En- eh, anyways let's move on so troto inoshandei a troto as you can see

pe controls petrol emixture living carburetor now kana ichita living carburetor pa petrol emixture painobuda pa painokontrolwa nechitroto panapa ichibuda yakuendepi yakuenda kuma kuma stroke manje kuma cylinder so i can do it like this ndikanimbokuzama kuita magic panapa so iyi petrol emix yadiri kubva panapa yofamba yafamba yafamba yofamba yoya panapa yopinda panapa unogona ndo engine yedu iyi so engine yedu tikutangira kucarbureta tikutangira kupetrol kupetrol tanki so tanki redu iri tanki redu repetrol ndorinoenda petrol kuchi kupetrol filter petrol yedu yedi yofiltiwa yapedza kufiltiwa yobuda nepanapa pafuel jet then mhepo yedu yopinda nepanapa yopinda nepanapi yoita go through chi go through the the air filter yadzika yodzika yodzika yodzika yodzika icontrolo nechi nechoko choko yedu yovhura popinda chi mhepo inodiwa mukabreta povhara mhepo yopinda iya yofamba yofamba yofamba yofamba yasvika panapa pachi pafuel jeti zvozanganiswa zvazanganiswa togadzira inonzi chi petrol air mixture tagadzira inonzi petrol air mixture yedu yocontrolwa nechi nethrottle throttle yovhura painovhura throttle it is allowing petrol a mixture kuti ite chi ibude ite exit panapa ibude ichienda kuchi kuma cylinder edu so this is the way yainotora out of the carburator yofamba yofamba yofamba yofamba painosvika panapa ichi painosvika painde 12 rakavhura yobva yapinda painopinda munomu mawana atanga manje then tobva tambobvisa carburetor mawana aya yatanga ngatimboita go through zvatikaita last time ichipinda panapa petrol a mixture petrol redu rinomova down kuti kuti rialawe chi e petrol mixture doti ipinde igare muchi musilinda of which exhaust valve reredi inenge rakavhara handinoona then rakavharwa daro e, inenge yatoita yapera then yapera daro takuenda kunext chi next stroke redu mavalve ese anovhara then petrol emix yedu iri mukati munomu inokomburesewa inokombureswa nechi nepiston ndosaka chinzi compression stroke zvadaro yakomburesewa um, yakomburesewa sorry yakombureswa then espark plug manje papower stroke panapa inongounza chimoto yaunza chimoto panapa there is an explosion in the cylinder of which that force from the explosion it will cause the piston to move down with all valves being closed yamover down kumover down kwairi kuita eh, muri kusana maby products of what combustion maby products ataura kuti ndo masmoko aya chichichichichichi then tozwa yanonzi exhaust stroke hutsi uhwo hwakupushwa nepiston ne, ne pairi kumover up kuti hubude nechi neexhaust valve whilst inlet valve rakavhara so zvinobatsirei zvese izvi zvimastroke zvimachichi zviri kuitika panapa it means kuti we need to what to form mamovements ma movement yedu iri kugadzirwa nechii nemaexplosion ari kuitika papostro painenge pachiputika papaya inonzi chi piston chimovha down panomovha up chichimoving up and down zvinoitwa nemapiston aya Anenge achikundula inonzi crankshaft. Crankshaft ndiyo futi inozoendesa e, chi movement kune chi kwairi kudiwa. So pa O level ndozvinhu zvatofura zvamofanira kuziva about a petrol engine. You should know carburetor nemusoro. You should know kuidraw because maquestion anouya under the carburetor vanongouya vakakupa chidiagram ichi vogona kuti kulebula kuti a b c d e wototi chi eh, label the parts a b c d to e ndizvo walabula ubva wokubvunza kuti what is the function of uh, part d chichichichichichichichi ndizvo anditika so you need to be knowing eh, zvinhu zvine musoro by heart now to sum up nyaya dzemacarbureta idzi idzi pane mamwe maquestion anozobvunzwa maadditional question patterning this ratio yatachitaura kuti chii e, mucaburator tongoda two pass dzeair toda three pass dzechii dzepetrol what if what if e, tikaisa three parts apa poramba pakadaro ndizvo tikaisa mhepo yakawanda petrol yeswa inodiwa chii chinoitika tikaisa mhepo inodiwa petrol yowanda chii chinoitika

worn out uh, choko kana taura kuti worn out choko taura kuti pana apa handitika handiti chinokondrola mhepo ichechi lese kuti chadhamba handika chakutongomovhiwa chero nezvinyepo chishoma zvakuya chingovhura chipinda chiita sei so worn out choko ichakonzera kuti mhepo ipinde yakawanda kudarika inodiwa so let's have our ratio panapo right ratio yedu tatichi panodiwa 2 as to 3 but under the one out choku hapachapindi 2 as to 3 mhepo iri kuwanda because choku ndio rikukondrola chii inokondrola mhepo iri kupinda so mhepo yakupinda yakawanda lese kuti mhepo ichipinda yakawanda takuva nechi nemapasi ekuti chii tane 4 as to 3 petrol mukayosukada kutarisa panapa ingori constant which means kuti field yedu iri kushanda zvakanaka but choku yedu yafa handika yakungomuvha muvha handika so it means kuti mhepo yakupinda yakawanda muchi mucaburator so mhepo yakapinda yakawanda mucaburator eh, it means kuti petrol emix yedu painobva mucaburator ichienda manje kunoita combustion kunoku kumastroke kunoku pakunoita chii pakunoita dambudziko manje combustion handiti ka so now before tataura kuti chii chinoitika should you know kuti the difference between yano yatinoti complete combustion neincomplete combustion complete combustion and incomplete combustion complete combustion neincomplete combustion now pacomplete combustion totaura kuti isusu eh, zvinhu lese kuti ratio yedu yatinoda iyi i2 s to 3 ndizvo ichitipa 5 parts dzepetrol emixture tiri kuti zvinhu zviri kutsva zvichipera zvese ndinonzi complete combustion zvinhu zviri kutsva zvichipera zvese ndizvo now paincomplete combustion it means kuti eh, zvinhu zviri kutsva handika zviri kutanga zvamixwa zwa, zwa pane chimwe chakawanda chimwe chiri chishoma saka pazvinotsva changa chakawanda chachia pane zvinosara zvisina kutsva zvimwe zvotsva rinonzi incomplete combustion yoyo so chinoitika ndechekuti icho kana tine maone out chok pana mhepo yakapinda yakawanda ndizvo se 4 s to 3 pachapiswa two pasi dzemhepo posara two pasi dzemhepo dzisina kudi kutsva tinoona inonzi chi incomplete combustion now incomplete combustion maproducts ayo Gatiti ma products pana products of what complete combustion tine carbon dioxide plus what plus water ndo machi maoyo echi a complete combustion then incomplete combustion uh, then plus heat then incomplete combustion panapa tine carbon monoxide co plus sutu plus heat carbon monoxide sutu neheat sutu tongoti madota chichii kana kuti chichii zveblack zvinosara kana zvinhu zvacho zvese ndinonzi sutu so kana question ikava chibvunza kuti uh, what are the effects of having a one out chalk effects of having a one out what a one out chalk

Effects, what are the effects of having a worn out fuel jet? Tati izvi ndo chifuel jet ka patatanga tanga tati izvi ndo chifuel jet chakadai soo chine tuma uri tudiki diki diki diki asi kana chikazova worn out manje chinoita chinoita maziburi akadai soo you can see manje kuti kana chinhu chikaita maziburi so compared nezviburi zvidiki ndepapi panoburitsa fuel yakawanda apa panoburitsa fuel yakawanda apa zvobva zvobva zvaafekta chii ratio yedu iyi 2 s to 3 so kana iri 2 s to 3 hapachapindi 3 pasi dzepetrol apo pakupinda kana 5 pasi because maziburi awo akurisa petrol yakupinda yakawanda so petrol yakupinda yakawandisa than a ichimenza kuti panoitika combustion a ichangopisa petrol inoenderana nechi nechi nenormal eh, amount of air so two parts dzeair dzichangopisa three chi three parts dzepetrol then dzimwe remaining two parts dzepetrol dzedziya dzichasara dzisina kutsva so there's incomplete combustion so maansa akafanana whether question ayo titi effects of a one out chalk you say it leads to incomplete combustion in the cylinder

ndiwo maansa iwayo e, tambozama kubata on questions anouya achibvunza ivo vavo ndiwo maquestion anouya under the petrol engine so thank you tozotaura nezvediesel engine panext lesson toona kuti yei madifferences acho ndeapi between a diesel engine nepetrol engine because diesel engine futi ine mafour strokes saka zvodifferent papi ndosvake chitsanangura ivavo kuti unofanira kuziva musiyano kuti ukanotongopiwa anonzi picture restroke unofanira kuziva kuti no iyi petrol engine neungotarisa so ano ah, this a petrol engine kana futi imwe question ika ah, this is a diesel engine you need to be able because kupaper one ndo matiya pemaquestion anobvunzwa theyll just give you a picture then on that picture theyll ask you kuti name the type of engine being shown in the picture havakubvunza kuti istroke ipi ichichi anongoudza kuti tokupa picture iyi chitiudza kuti itype yeengine ipi iri kuratidzwa mupicture so unofanira kutozoziva you must be able to do that after